nĩ gũte ndũrĩ kĩndũ mũhari wa rwaria no ũgoka buratha Ah, rĩu ga- ga- kagombe gaka na nĩguo mangerie kwĩhumanĩrĩria nako tika tika tigakũre tikanenehe nĩ ũkuona mũrũ wa maitũ nake ũrĩa gũkũ agacĩrire ng'ombe ciake nĩguo cingĩkire rĩu ndĩkũrĩithia ta tũtũ twĩrĩ tũrĩ gũkua rĩu gakona nĩ kũgeria ndĩrageria nginya ũrĩa gatiristi gĩa gũgĩkũra narĩ ngĩone kana nĩ ngũgĩa kanyamũ na rĩu mũrũ wa maitũ nake tũciarĩtwo tũrĩ o no rĩu nake rĩu agacĩrire nĩguo etĩire nĩ tĩtĩtĩ tondũ ũrĩa arĩ na indo rĩu naniĩ haha no kũhinyĩrĩka kũhinyĩrĩka kũhinyĩrĩka no no nginya amenye ũrĩa ngũmwĩka ndangĩikara ũguo ndingĩmwĩtĩkĩria ikare ũguo gũtuĩke atĩ niĩ no- niĩ no gũthira ndĩrathira nake no kũgacĩra aragacĩra ũguo gũtingĩhoteka koguo no nginya amenye ũrĩa ngwĩka nigetha ahote kumweheria maya na mahiga namo riu ngiragia nginya kumakura maya ni maremia gukurika maya namo riu mugathia se ti nyumba njake ti mahiũ ndere ti nakuo ti mĩgũnda hote kũrĩma maya mahiga namo matũraga kuo nginya ũrĩa nginya ngwa kana nĩ kũremire koyo mũrũ wa maitũ nake ena ndu na nginya ndangĩgwĩteithĩria nĩ gĩko gĩtheri nĩ tũhũ mũtheri ndangĩgwĩteithĩria rĩu maya mahiga rĩu ma niĩ ngakarĩma rĩu no nginya njĩke ũndũ no nginya ngerie biũ biũ biũ biũ biũ tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ekaga ũkaga kũgacĩra no nginya amenye ũrĩa ngũmweheria nĩgetha nyone mũciĩ ũyũ kana nĩ- nyone gũkũ kana nĩ tũgũikara wega na kana nĩ gũkĩhe kagĩtĩo tondũ rĩu niĩ ndĩrarigwo nĩ atĩa ngwĩka niĩ ndĩna stress nyingĩ mũno no nginya menye ũrĩa ngũmweheria reke thiĩ ngacoracore menye ũrĩa ngwĩka tondũ no nginya my brother ndĩmweherie tondũ mũtĩ ũyũ nĩ ũzindire mũno nani no gũthira ndĩrathiĩ Ndathiĩ gũcoracora nĩ atĩ. Nĩguo brother yakwa yũmakagia. Nĩ ũndũ ũcio nĩguo ũmakagia tondũ rĩrĩ. Rĩu handũ ecirie ũrĩa egũkũria ng'ombe na kĩo ahote kwĩgũrĩra gakari ta gaka ake nyũmba ta ĩno no kwambia kũnjũria kana nĩ ndĩtĩagĩra kĩ. Rĩu ngari ĩno ndĩmĩgũrĩte na iria

ndiahiki tu wake ona ndarĩ mũtumia haya ũyũ nake rĩ niĩ akangoraga kĩrabu ngĩnyua kaĩ mbeca kaĩ agĩtwaraga onacio tondũ rĩu rĩ ona okorwo nĩa- no- no akĩnyua ũcio no anyire tũkombe twa ciringi thate ndingĩnyua njoi ĩtarĩ theru nĩ mĩcuba njoi yage- yagĩa gĩko niĩ ndirĩ wayo ĩĩ na nĩ nyue ndĩkĩrĩrie nĩ ndarĩo wega nyinũke ndĩo ng'o tondũ nake mũtumia wakwa no nginya agakorwo akĩmenya ndĩkuo na akamenya nĩ mũthuri mwene mũciĩ ũyũ ĩ ĩ no arĩkũranaga ĩ no ngũthiĩ ũguo ndĩkũrĩtio pore pore ngai andeithie ndona ndona kiko gĩkĩ tondũ one atinangirio mũtũkĩ wega rĩ matirekaga maikare ũguo nĩgetha ng'ombe mendaga magacokanĩrĩrio ũkakaigwo haha namo maya mangĩ rĩ ũgũtinangia rĩ ũgatinangia haha kando nona nĩgetha nĩgetha ng'ombe ĩtige gũikia kũrĩa gĩcoro-inĩ kũrĩa gĩcoro-inĩ nakuo rĩ gĩcigo ta kĩrĩa mũndũ nĩ oya ũgakũrũra mahi marĩa nĩ thumu nona ũrĩa nĩ thumu wothe ugacoka Nĩ mũingĩ. hii ni ng'ombe ndigethetie gukomera gicoro ni ithu ndona ng'ombe uria yukite maundu mega Eh, Hihi, kana urona atia au. hii ni mundu endaga kwiyutaniria na hinya muingi muno Mm. Ĩ, ici nicio itumaga uthome Eh, ni- ĩ nginya kabuku kau uronia twagura turagurire ah. ĩ Ah, wĩna mwarĩ

ndokamba guthikangia hau niho gũikia gũkuĩtio no ndarĩ na thĩna no ngũgeria rĩngĩ akagũire nĩ ndĩrathiĩ ndakora mũndũ wĩna ngoro njega ya kũnyendete githĩ tondũ ndĩroigĩte no ngũgũra kangĩ na rĩu nona ndagũra ona karĩa ka my brother ngũmĩki sure nĩ ndakagũrwo nako nĩgetha nyone ka no eke ũndũ eteithia

wendo ngeterere customer ciũke horere ciũke nĩmegũka ingĩikarire kaĩ gũtarĩ customer gũkũ iroka hĩndĩ ĩrĩa Tome. Aya, yo. Aya, uri akuo. Ndi akuo niĩ. Ah, no uri. Ĩ no ndendia customer. Ah. Ĩ customer nĩ ndakoya ũgati agaikara thĩ. Ĩni. Ĩ. Ah, twĩraine tene. Tũtiĩrĩganĩte. Ĩ. Ĩ no andeire. Ĩ ndakwĩra maũndũ maingĩ hia ĩ. Ĩ. Ndĩreciria ndĩ nacio kuma mũthuri wakwa akua rĩ. Ĩ. Kĩrĩ nyingĩ mũno. Na nĩ ũroneka wĩ na nyingĩ biũ. Ah, ndĩ na nyingĩ biũ. Ĩ. Ah, ona mũtwe ũnduĩte mũno Eh, ndeciria njũke ngunde kĩndũ aha. ona okorwo niĩ ndikĩrĩ mũkundi wa kĩndũ rĩ Eh, we ndionaga ũkĩnyua mũno niĩ ndinyuaga Eh, no ndeciria njũke nyuo no nĩ ngũgwĩkĩrĩra kanini Ĩĩ, one for the gakonina road. stress Ĩĩ, one for the road. Eh, kanini Eh, eh, Eh, eh, eh, Salome, eh. andũ aingĩ Nĩ tũna tũngĩhiga

Ũragire mũthuri wakwa ũyũ nĩwe ũragire mũthuri wakwa ũyũ ũyũ wĩ nama eh, ũyũ nĩ akwenda kũnyitwo wee wa mĩtugo mĩega ya jenzi rũciaro rwĩna